Кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Ялта трактор машинӑсӑр май ҫук. Хӗлле вара снегоход пулсан тата лайӑхрах. Анчах ял ҫынни ӑна туянса тӑккаланиччен ҫӗр ӗҫне тумалли техника илет. Тавҫӑруллисем вара хӑйсемех юр тӑрӑх ҫӳрекен машина пуҫтарма пултараҫҫӗ. Красноармейски районӗнчи Йӳҫкасси ялӗнче пурӑнакан Станислав Владимиров иртнӗ кӗркунне снегоход ӑсталанӑ. Станислав Германович тивӗҫлӗ канура пулнӑ май вӑхӑтне час-часах мастерскойӗнче ирттерет. Агрегат ӑсталама ӑна ятарлӑ станок пулӑшать. Унсӑрӑн техника пуҫтарма май ҫук. Маҫтӑрӑн кунта темле хатӗр те пур: урапасем, тӗрлӗ тимӗр пайсем, руль тата ытти те. Вӗсемпе усӑ курса кирек мӗнле техника пуҫтарма пулать, тет ӑста ҫын. Пӗлтӗр Станислав Германович Эдик ывӑлӗпе снегоход ӑсталаса пӑхас тенӗ, шутланине пурнӑҫа кӗртнӗ. Халӗ унпа мӑнукне садике леҫеҫҫӗ, лавккана кайса килме пултараҫҫӗ. Вӑл пӗр сехетре хӗрӗх-хӗрӗх пилӗк ҫухрӑм каять. Бензин та нумай пӗтмест. Ҫӗр ҫухрӑма виҫӗ литра яхӑн кирлӗ. Корпусне маҫтӑр хӑйне кирлӗ пек тунӑ та сӑрласа илемлетнӗ. Мотор, руль, ларкӑч кивӗ мотоциклтан. Снегохода тума ятарласа икӗ сӑнчӑр тата аллӑ сантиметр тӑршшӗ резина пӑрӑх кӑна туяннӑ. Газопровод трубине илнӗ, Шупашкара специально кайса илнӗ ӑна. Ӑна сутаҫҫӗ та-ха. Ӑна тӑршшӗн ӳсекен те кунта килте вакланӑ ӑна. Специально вакланӑ вӑл циркулярка пилипе вакланать, лайӑх каслать он. Вара сӑнчӑшывне ҫирӗплетсе тухнӑ. Аха.
Аллӑшан тӳветр шаллака шулман. Ҫак тракторпа прицепа Станислав Германович пине тахӑшӗ ҫитмен саккӑрмӗш ҫулта пуҫтарнӑ. Унӑн чылай пайне хӑяллипе тунӑ. Тракторсӑр хуҫалӑхра май ҫук. Мӗн те пулсан тиесе килмелле-и, пахча сухаламалла-и, ҫӗр сӳрелемелле-и, пӗтӗмпех унпа. Унтанпа ӑҫта кайман-унпа мӗн ӗҫлемен, утӑ ҫулма кайнӑ, умма кӑларма кайнӑ, умма пуҫтарма кайнӑ, ял халӑхне лартнӑ тухса кайнӑ. Ун чухне килте техника никам та пулман. Эп анчах тунӑ вӑл техникӑна. Умма пуҫтарса унта килсессӗн кин чухне лартса килнӗ вӗсене пӗтӗмпех халӑха. Картишӗнче тата тепӗр кивелсе кайнӑ машина кабини ларать. Унтан пӗчӗк трактор тӑвасшӑн. Килте агрегатсем ӑсталани перекетлӗ. Вӗсемпе усӑ курни ӗҫе ҫӑмӑллатни каламасӑрах паллӑ. Килти техникӑпа ӑста ҫын ял халӑхне те час-часах пулӑшать. Станислав Кермановичпа эпир лайӑх пурӑнатпӑр кӳршӗре. Вӑтӑр ҫичӗ ҫул таран пӗлетӗп яланах пулӑшса пӗр-пӗрне ӑнланса пурӑннӑ эпир.
Техника енчен пулӑшать-и? Техника енчен яланах пулӑшать. Нихҫан та хирӗҫ тӑмасть, нихҫан та уткас паман пире. Никама та уткас памасть вӑл. Тем тем тӗлӗшӗнчен те пулӑшать вӑл. Платники те, электрик енӗпе те, техника енӗпе те, любой енӗпе те. Ҫынсене тем чухлӗ тропилка та туса панӑ. Станоксем те туса панӑ, стругальный станоксем. Вот паян халь прийдите те тропилка туса панӑ ҫынни. Паянхи кун та ӗҫлет ман тет. Эп таҫта та туса панӑ, такама та. Пӗр ҫирӗмшер вӑтӑршар та. Шӑварснӑран ҫурма тӑрса мӗн чул туса панӑ эп. Шутне те астумастӑп та вӗсене. Тахҫантанпа сакӑр вуннӑмӗш ҫитмӗлмӗш ҫулсенчех тума пуҫланӑ вӗсем армисен килсессӗн. Мӗн хӑрснӑ, шаса ыйтнӑ, туса панӑ эп, любая панӑ. Уйран ҫӳпҫисем мӗн чул туса паман-ши хӑй вӑхӑтӗнче? Маҫтӑр кирек мӗнле ӗҫе тытӑнсан та вӗҫне ҫитерет. Тӗллевӗсем тата пысӑкрах. Хӑҫан та пулин вертолет тӑватӑп тесе ӗмӗтленет. Ӗмӗтсем пур вертолет. Тӑвияпи мӗнле получается унта манран килет. Настроени пулсассӑн может туса та тӑрать. Пулатчӗ пулсан тума пулать пултем. А пурнӑҫ вӑхӑт иртет. Ҫав пурнӑҫра мӗн те пулсан туса интересланса туса юлас пулать. Ватӑлса анчах ирӗке пикешмесеп ҫынсам ӗҫкелеҫҫӗ те ун пек анчах пурӑнни интереслӗ мар.
Станислав Германович алли ҫыпӑҫуллине кура нихӑҫан та ахаль лармасть.